Salam dostlar Blender sapaklarymyzyň ýigrimi bäşinjisinde bu gün size proportional editing barada gürrüň bererin. Proportional editing size gürrüň bermek üçin sahnamy beltäp birazajyk arassalaýan. Screen cast-de ondan açýan size düşünikli bolar ýaly. Indi proportional editing. Ine. Şu taýda şu togalaň üstüne getirýän Proportional Editing gysga ýolam O harpy, ýagny O harpa basyp biz Proportional Editing-i üns beren bolsaňyz açyp, O harpa basybam ýapyp bilýäs. Indi men size näme zatdan düşündirip başlaýyn. Indi birinji Proportional Editing-i düşündirmek üçin sahnamyzdaky kubik bozýan we shift A bilen bärik UV sfera çagyraýyn. UV sferada has düşnükli bolar ýaly bärden segmentlerini 60 dana deýin. Ringsam 60 deýin. İkisi deň bolsun. Indi 60 etdim. Myşkamyzyň çep knopkasyna basyp saýlaýan we taba basyp Edit Mode geçýän. Edit Mode geçemden soň O harpyna basyp, üns beren bolsaňyz, Proportional Editing-i açdym. Indi, bärik, gapdalynda gelýän welin, üns beren bolsaňyz, ýagny Proportional Editing-iň birnäçe görnüşleri bar. Smooth, Sphere, Root, Inverse Square, Sharp, Linear, Constant, Random ýaly birnäçe görnüşleri bar. Proportional size bolsa, proportional size, biziň şol täsir edijilik, şo töweregimiziň içine girýän täsir edijiligi. Häzir ony has size düşnükli ýagdaýda görkezjek. Mysal üçin, şu ýerde gelýän we bir nokady saýlaýan. Bir nokady saýlanymdan soňra, men şu nokady saýlap, G harpyna bassam, ine, ýa proportional size diýen zady, ine, şu zat. Men muny Şu ýanky proportional size ýokardanam uludyp kiçeldibilen ýanky görkezen ýerimizi ýada myşkamyzyň topuny öňe ýada yza edip şuň göwrümini ýa täsir edijilik derejesini sazlabilýän. G harpy basyp şuny ýokaryk tarap çykarsam ine üns beren bolsaňyz smooth görnüşinde ýagny ýumşak görnüşde çykdy. Myşkamy özüme tarap togalap şuň täsir edijilik derejesini hasam ulardybilýän ýada kiçeldibilýän. Ondan başga ine sphere görnüşi bar. Sfera görnüşi G harpy basdym. Çykarýan. Sfera görnüşinde çykarýan ünsleriniň bolsa. Sfera görnüşinde çykardy. Ine şuny ýalak ýagdaýa getirdim, goýdum. Indi bärden bir nokat saýlaýan. Şart meselem. Men bularyň hemmesini size aýratynlykda görkezip geçjekkä, özüňiz soň meselem şu zatlary özüňiz barlap otyrkaňyz hersini aýratynlykda özüňiz arkaýyn barlap görüň. G harpy basýan. Ösderen bolsaňyz çüňkli, şarp görnüşde çykardy. Munam şeýle çykarýan anym goýýan. Indi bize has gyzykly bolaýjaklarny linear. Linear görnüşde dem çykarybilýän, G diýýän, ine, üçurşluk görnüşinde linear görnüşde çykardym. Indi bärden bize has gyzykly, ine, konstant dörtburç görnüşde çykarýar. Random bolsa Häzir ine bärden görkezýän. G harpyny basýan. Ine. Her ýerden her hilek ýagdaýda çykarýar. Indi bärden randoma görkezeýin. Edil bulam 4 burç görnüşde de dälänim. 4 burça ýakyn görnüşde. G harpy basýan, ine çykarýan. Täsir edijilik derejesini ululdy bilýän. Proportional size ýa-da kiçeldi bilýän. Indi munam çykardym danym şu ýagdaýa getirdim-de goýdum. Ine dostlar, proportional editingiň manysy şunda. Indi men size has başgarak ýerde ulanylýan görnüşini görkezeýin. Indi men mundan taba basýandan çykýan. Sferany delete edip bozýan. Shift A-dan bize monkey head çagyrýan, monkey head. Indi men bu monkey headimi shift D basyp X-e tarap kopýalaýan birini. Shift R basyp şul eden hereketimi birnäçe gezek gaýtalaýan. Ünseren bolsaňyz, ýaňky eden hereketimi Shift R basyp gaýtalap bilýän. Indi men bu mankiýediň hemmesini çagyrýan we bärden ýadyňyza düşýän bolsa snap guralyny açýan. Men bärden snap guralyny näme üçin açdym? Sebäbi şul Häzir men şulary kopýalamda belli bir derejede aralygynda deň aralyklary galdyryp gitmek üçin indi serediň görkezýän Shift D basyp kopýalaýandan Z harpa basýan üns beren bolsaňyz mil milden ýokaryk özi süýşýär. Aralar deň boldy Shift R basyp eden hereketimi gaýtalaýan. Üns beren bolsaňyz bärde birnäçe manketler boldy. Indi şu manketleriň içinde ortasyndan birini saýladym. Ortasyndan birini saýlanymdan soňra O harpa basyp Proportional Editing açýan we Smoothness-a geçirýän. Indi Smooth-a geçirenden soňra men şuny G diýip üýtgetsem Bärde Proportional Size-mam giňeldýän myşkam bilen. Üns beren bolsaňyz men näçe öňe çekdigimçe ine şunýalak görnüşi emele getirdim. Üns beren bolsaňyz dostlar. Ctrl-Z bilen yzyna alýan. Bärden randoma geçirýän. Randoma geçirenden soňra gapdalyna geçýän we G harpyna basýan. Öňe çekýänläni ulaltýan, süýşürýän. We ünslenýän bolsaňyz, bular her her hili görnüşde dargadylar. Ýagny random görnüşinde dargadylar. Indi men şulary häzir biz geçenki sapaklarymyzy hasam e, şu wagt birazajyk üstünden geçilenleri gaýtalar ýaly pivot pointum ulan görkezjek mysal üçin şu wagt median point dur ýagny agramly bölegi nirede bolsa şu e, manşetlamyzyň agramly bölegi nirede bolsa şoňa görä täsir etýär. A men şulary individual origins diýsem indi şuny G harpyna bassam individual origins diýsem we rotate et diýsem ünseren bolsaňyz hersi mankihetleriň hersi öz okunyň daşyndan aýlanýar. Häzir goleleşme medik görkezýän R harpy basýan Z-de aýlanýan ünseren bolsaňyz hersi öz okunyň daşyndan aýlanýar. Ýa-da bärde Boks Center diýip, şoňa görä-de maýlap bilýän. Oto şeý diýip, ine boksuň sentrini daşyndan aýlanýar. Birazajyk daşaryk süýşe, daş, birazrak daşarak süý, birazajyk daşarak süýşeýin size düşünip bolar ýaly. R harpyna basdym. Z-de diýýän. Ine Z-de aýlanar ýalyk edýän hemmesini. Üns beren bolsaňyz, ine yzyna goýdum. Ýa-da Ady 3D kursora görä aýlabilýän. Meselem 3D kursory bärräkde goýdum. Rotate-e basýan. Ine. Mysal üçin nirede aýlan diýeli. X-e görä aýlan diýsek. Ine. 3D kursora görä manketlamyz aýlanýar. Ine şu ýagdaýda getirdim we goýdum. Ctrl Z bilen atmaýan edýän. Ine dostlar, e, proportional editing Sapagymyz şundan ybarat, sapagymyz göwnüňize ýaran bolsa laýk basmagy, paýlaşmagy hem-de kanalymyza agza bolmagy ýadyňyzdan çykarmaň dostlar. Hemem şu taýda size bellejek zadym, eger-de sapaklarda size düşnüksiz ýa-da özüňizde şu blendere degişli soraglaryňyz bar bolsa kommentariýada soraň, başardygymyzdan jogap bermäge çalyşarys. Sag boluň dostlar, indiki sapaklarda görüşýänçä.